Uh, your prediction, make ne kpɔ be dzaɖuge le gbaƒe. Mi gado wo zara mi ve Eval of TV ƒe yava la dzi yi ke egbea ŋutɔ nya nye ƒe dziŋotɔ ƒe ŋkeke blave vɔ atɔ gbe yi ke Ghana Blasters ŋgo do ge kpakple The Super Eagles of Nigeria le Baba Eras Sports Stadium le Kumasi ŋutɔ me. Ekɔa mi le ablɔ dzi mi akpɔ be leke nye sesele la mea Ghana viwo ɖe leke mi wɔna ekpɔ mee yi ke mi age ɖe me gbe ɖeka ne ƒo gandre kura faa ye egema etsi eva ge le fima godzi yi ke Eval of TV. Mia updates ɖesiaɖe ke ko mia ohiã be mia anya kɔa? Wo katã wo mia gbɔ eɖo ga yike mia gegem ɖe ablɔdzi mia kpɔ be leke nye dumeviwo ƒe sesele la me kɔ ku ɖe egemea ŋtia? Mi nɔ anyi mia no mia kpɔ yike mia gege ge ɖe mia kpɔ be leke woƒe wɔnawo kɔ le le afima. Egbea Nigeria kple Ghana wo godo ge le African Cup of Nation alo World Cup qualifiers ƒe akpa dzi, playoff. Your score, your prediction? Score line. Ɛɛ, nuyi magblɔe nye be ɛɛ, le Afcon 2021 míeƒo va yia, mekpɔ Ghana Blaster ƒe performance kple Nigeria ƒe performance ta le nye nukpɔkpɔ tsi ŋua, ne mekɔ eme va kɔ compair-a, ele mɔkpɔkpɔ nam be Ghana Blasters naɖu dzigba because Nigeria wɔ vu. Edo go le group stage with uh, nine solid points. Gakea, wodzi be woa progress yi ɖe ŋgɔ gbea, mote va yi o. Ghana va wɔe lugulugu aleke gbegbe be wova kpɔ mɔnukpɔkpɔ va yi gakea, meva ɖe na mi o ta woa build xema dzi akɔ advantage ma akɔ ɖu Nigeria dzie. Ye nye prediction ye nye at least ne me glo glo glo hã ke two one ƒo ge mia le agba le Baba Era Sports Stadium against Nigeria. Alright, nyaselawo ye ma, two one against Nigeria le agba ƒe ŋkeke. Alright, míaƒe ŋkɔla míedo go míaƒe eh, madam ɖeka yi ke mía aɖo dze kple kpli Ghana Blasters eh, versus the Super Eagles of Nigeria. Egbea le Baba Era Sports Stadium nɔƒe 7:30 kɔ game ava dzi. Madam, meɖe kuku eh, game ya egbea dzi wòle. Eh, your prediction, meke ne kpɔ be dzaɖu ge le egbea ƒe ŋkeke me. Egba ƒe bɔlua

Ŋkɔe nye Abraham gake geɖewo yɔna be Limpopo. Oh, ok, egba Ghana godo kple Nigeria le World Cup playoffs ƒe match ƒe akpa dzi. Uh, leke nèkpɔ kpɔ game? Your, your prediction, uh, scoreline? Uh, eh, match ŋutɔ eɖe fu. Ete, ete kame, vɔ aƒe mi le. Okay. Ta wo mote tso afia ɖeka va be yewoɖu mía dzie o. Ne gloglo mía mi three pointer ekpɔ ge. e do be lagbalẽ dzia ne kpɔ wɔ o lagbalẽ dzia wonye wo mi e ne mi kɔm pe miaƒe players wo kɔkɔ kɔkpɔ wotɔ de afafafa ahead of us gake ɛɛ agbadzi nyagblɔ ge egbe egbe egbe nye gba ne dzidzi ʋua tsɔ ko yɔ ne eye ta nyanya gbɔ nye la nye skɔla ne la ne gloglo agame ve Okay. Wɔme eve no no onyo wɔxe ɖeka ŋu. Oh, okay. That's it. All right, ŋgɔ la ima 2-1 against uh, the Super Eagles of Nigeria. Uh, ike uh, nye bro bubu aɖe le gbɔ fi. Uh, nye bro ŋkɔ ɖe. Ŋkɔ nye Wisdom Kwachikɔ. Okay, Wisdom egba Nigeria uh, versus uh, the uh, Blasters of Ghana. Yeah. Uh, your prediction. Lekene kɔ game akɔ me ye. Nigeria wo le gbedzi. Yewo ƒe player wo katã vɔvɔn le wo ŋu. Fi wo le hã anya be wo le team gangan wo me. Yeah. Eɖewo le Leicester, Roma kple tɔwo, Napoli, fi miwo katã. Gake nye nya mekpɔ o. Ghana mi look me abe underdogs wo ene. Gake me kpɔkpɔ be ye dzi ɖuge gbã. Ye dzi ɖuge first half. First half one zero ye second half one one le afi ma. Ye kpɔ me le.

Dzimantɔe he ŋugble gake a Ghana ye nyuie le ta nyie nye ŋkɔ ya nyie nye nyie le aƒe a maɖeke mete gbe bubu dzi tso gava koe mi awa dzo ta enyuie ŋutɔ ɖe dzesi be mi Ghana vi mi mi gaɖu dze ho ta ne glo glo mi aƒo two zero two zero eh. against Nigeria eh. oh, okay okay yewa oba two zero against Nigeria kwenye eh, nkpɔla nana mɔkɔ le nyuma Uh, Savior. Okay, Egba, the Blasters of Ghana versus the Super Eagles of Nigeria. Uh, your take and then your prediction. Uh, le hama ma nya fún aɖeke me ele ŋu elabena nye be kpea uh, Ghana kple Nigeria ƒe bɔl uh, enye xe ke na menye bɔl rere ko nye o. It's a matter of pride, uh, dada kple Ame nɔewo kokoŋ mekui shishi la me ŋu ƒe ŋu wònye na. Eyata normally nya ya mekpɔ dzigbagba geɖe tso Black Stars wo gbɔ eva yi gakea ye wòɖo Nigeria kple Ghana dzia ne mede ɖeke ɖeke o nya ge wɔme etɔ̃ kɔ ge ɖe Nigeria ɔxe ɖeka le ŋu eye elabe aƒe me mie le womete va gava kpɔ mía ŋku o ne míeyi ɖe Nigeria míava dzɔ megbe ya gake Ghana Ame etɔ̃ ehiã be woaxɔe. Ne míeva wo ŋua, woado ɖeka gake xe maɖo va yi VAR nagblɔ be mele eme o. Ee. Alright, ma uh, eh, three one against uh, the Super Eagles of Nigeria. Kɔ ne mo le ma gba na po seven thirty ye game a edzi va ge le fuma. Aka ya mes uh, eh, mia de gba ƒegba ta mi gege ge ɖe uh, blugbe me yike mia kpɔ ɖa. Egba Nigeria egodo ge kple Ghana uh, le World Cup qualifier playoff match me yike mia kpɔ ɖa be egba ƒe gege me ɖe le ka wonɔnɔ ge.

Na mele bia no so Ghana ye ɖein ye di ŋku nim and am yesure se ene deɛ for life Ghana be djia di Prediction Ghana be di ŋku nim yeah scola eh three zero 3-0 yes against Nigeria. against Nigeria. Wow. Ogɔla over 3-0 against Nigeria kɔ ɖe ne mɔ le yi ma yi ke eh, míaƒe eh, amegãkpuiwo dometɔ ɖeka ma yi ke mi nɔ mía gbɔ mi gagegege ɖe ame ame bubu aɖewo dzi míakpɔ be leke nyo hã woƒe Ewɔ nukpɔkpɔ hã. Ɛ madam, ɛ mele kunkɔ o ɖe. Ŋkɔe nye Margaret Suka. Hm, egbea Ghana kple Nigeria, ɛ meke nekpɔ be dzi aɖuge ye age neni wokɔ dzi ɖuge? Ghana dzi ɖuge age woame eve. Ya dogo le ne Nigeria. Ye dogo le ne Nigeria. Kura mpo. Oh, ok. Me xɔ kaka ɖe dzi. All right. Oh, ŋkɔe nye Socrates for short. Ok, Socrates, ok, ɛ egbea Ghana, mía le aƒeme, mía gogo, godoge kple The Super Eagles of Nigeria. Eku ɖe Qatar 2022 World Cup ƒe playoff ƒe wɔnawo ŋuti. How do you see this game and your prediction into this particular game? Nyawo nyateƒee nye be nyemegana nɔ ge fia akpɔ nyateƒea ƒe abe ɖe gbɔ. Ne èkpɔ abo yi ke míaƒe Nigeriatɔwo ƒo le míaƒe African Cup of Nations yi ke wowu nu fia le Cameroon kple abo yi ke Ghana Black Star ƒo eye mía amewo kpɔm abe dumeviwo be eye wogbɔ woawɔ ɖɔɖɔɖɔ ɖe wo gake ame yiwo míekpɔ woyi wova wɔ naneke o Comoros kple tɔwo va ɖu wo dzia ame mawo ko kpɔm míga le ta le nya nyateƒe nue nye be abe dumevi ene ne Ghana ɖu dzia adzɔ dzi nam gake nye mɔkpɔkpɔ be Ghana aɖu dzi gbaa legbe be ŋkeke ma meda la kpɔ o. Ne me meƒo two one alo two zero against Ghana wa, eh, magblɔ la be ke ne gbedza eh, otu aɖo yi ke mi mɔ kpɔm be ye ova abe coach ye ne awo dɔ ɖoɔ le changes aɖo ebi to nye ayu brothers ma wadze be wada wo ɖe akpa gbɔ azã me yiwo ke wokpɔ be wote ŋu adze gbagba na dukɔ ta nyateƒe nye be abe dumevi na nyemenya kpɔ nyateƒe afi ada le akpa o ne gbedza Ghana ɖo mi wo tɔtrɔ abe dukɔ ene.

Ete ɖe ŋunye vie. Egba Nigeria kple Ghana. Nigeriatɔwo ɖiɖi ge ɖe Ghana dukɔ mea ho yi ke gba ne ƒo ga ŋdre kple afã tututu edzi ge le Baba Araso Sports Stadium. Leke ne kpo ewɔ na prediction? Egba mekpɔ be medoe medoe medoe. Okay, okay. What is your take on this uh, particular game? Your prediction? My take on today's uh, match is that uh, maybe Ghana will win. Ghana will win because we have a formidable uh, players. We have formidable team. Your score line? Oh, maybe we'll give them uh, one, one zero, one zero, just one. Just one zero. One. Yeah. Oh, okay. All right, uh, miaƒe ŋgɔlɔ nene mo le ma uh, miaƒe bro abe one zero yakɔ gemi le ne Nigeria le gba ƒe ŋkeke dzi. Wɔ uh, Nigeria Ghana game asese gã uh, ne lé ŋku ɖe ŋua nakpɔ be nyamekpɔe be dada sue. Mm. Numoƒo zero zero a anye numerical draw.